La sslam-a ay at uxxam.
Ssneɣ ulac d yiwen yettḥessisen i dagi ur neḥdir ara ssaɛa ssaɛa i tameɣra. Yemken llant kra deg-wen icuɣalen ddurt-agi s leqdic yezwaren tameɣra. Fiḥel ma nniɣ-akent belli yella leɛtab di ccɣel-agi s lḥasun di tameɣra-nneɣ, mačči d yiwen ccɣel i yellan, yesfeq amezwaru ad tɛerḍem medden s lɣerḍ iwakken ulac tismin. Ad tɛerḍem imdukal-nwen wid yettwakebren Imiren mkul inebgi ad yeqbel aɛraḍ-nwen s lferḥ ad d-yas. Acu ara nini ɣef lqut? Ad tfetlem seksu, ad d-taɣem lxeḍra d weksum, ad tweqmem aseqqi, lḥalawat d lqahwa. Isfeq-as lǧaz i teslit, dɣa ad twtem lḥenni, ad tselsem, lxatima fiḥel ma ɛawdeɣ-awen i kul leḥwayeǧ-agi. Tessnem ilkul lxedma ay tettak tameɣra.
Cahra-agi aṭas ay nehder ɣef lḥala n wat uxxam merra. Idir ihder-asen yirgazen yesɛaycen at uxxam, mizen lwaḥid lqimat inefɛen, hder-asent i tlawin s lemɛana ɣef lmelḥ ay s-tenefɛent kul ass deg uxxam, Nemekta-d belli ila lweqt mi ara ilal bunadem, lweqt mi ara immet. Teslam akken isefk-as i mkul yiwen ad ilal abrid wis sin seg yusawen ma yebɣa ad iẓer ddula Rebbi. Kunwi s warrac teslam akken ila lxuf i win ileɛɛben s tmes, ilemẓiyen ittqelliben lḥurya d wayen ara yesserwun ulawen-nsen, slan-d ur t-iɛeddan belli ala deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ ara afen ttserriḥ, seg ccehwat-nni, deg srafen ayen isserwayen wul. Acuɣer ara nehder iḍ-agi ɣef tameɣra? A lxaṭer d lficṭa i ssenjemɛen at uxxam merra ad ferḥen sdukli. Akken ara yili lḥal yiwen wass deg laxert ma nettaɣ awal Rebbi s lkmal, ɛni ur tebɣam ara ad tḥadrem i wass-nni? Kennuba tamezwarut deg ufeslagi, nemeyyez lmeɛna n yimeslayen n Sidna Ɛisa mi d-yenna ma ur yebni ara Rebbi axxam, wid i t-ibennun sɛa yiwen kan iman-nsen. Win ibennun tudert-is ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ, win i d-yusan ad yessenger lecɣal n Cciṭan, ad imeḥḥu ddnub-nneɣ, Ibna ɣef win i ttuseman d awal Ṛebbi. Amzun ibna ɣef ẓẓru, imi Sidna Ɛisa ila uqbel lxaliqa n ddunit, ad yili i dayem. Ila d win n yiḍelli, d win n wass-agi, d win n dayem. Win itteklen ɣef lḥasanat-is, ad yerbeḥ laxart, amzun ibna ɣef ṛṛmel. Lameɛna win ibennun ɣef Lmasiḥ, i yessebded Ṛebbi ad yili d ameslak n wat ddunit, ur ittneḥcam ara ass-nni mi ara ibedd akk mi ara nbedd akk zdat Ṛebbi. D Sidna Ɛisa yennan, Win yettḥessisen i wawal-iw, yumen s win i d-iceyyɛen, yesɛa tudert n dayem, ur yettbedday ara ɣer lḥisab d lɛiqab, lmeɛna ikka-d seg lmut ɣer tudert n dayem deg lexxart. Tumnem ayagi, ay at uxxam? Neɣ mazal tettkellem ɣef yiman-nwen i leslak n ddnubat-nwen? Alxaṭer am akken ttnejmaɛen at uxxam mi ara tili tameɣra, ar yili lḥal yiwen wass zdat Ṛebbi, mi ara ttujemɛen wid i yefda si ddnubat-sen. Ass-nni, wid iqablen Sidna Ɛisa d ameslak-nsen, ad ttusmin d at uxxam n Ṛebbi, d arraw n Ṛebbi i yefda s idammen iṣefan n Lmasiḥ. Rasul Yeḥya iṣef-ameɣ-d seg uweḥyi-ines. Amek ara yili lḥal ass-nni? Yenna-d. Ẓriɣ igenni ajdid, d lqaɛa tajdiḍt. Lxaṭer igenni amezwaru, d lqaɛa tamezwarut xfan. Lebḥer ulac-it maḍi. Walaɣ tṣubb-d deg igenni sɣur Rebbi temdint iqedsen Bitel Muqeddes tajdiḍt. Thegga am yiwet tislit izeynen iman-is i yisli-ines. Sliɣ i ṣṣut ɛlayen i d-ikkan si lkursi i d-iqqaren Attaya, tamezduɣt Ṛebbi tettili gar medden, ad yezdeɣ yid-sen, ad yili d llumas, Ṛebbi s yiman-is ad yili yid-sen, ad yili d Ṛebbi-nsen. Ad iseffeḍ mkul imṭi seg wallen-nsen, lmut ur tettili wara maḍi. Ur ittili la lḥazen, la lɛayaḍ, la leɛtab, imi xfant leḥwayeǧ timezwura, Win iqqimen ɣef lkursi inad, ata rriɣ leḥwaǧ akk d tijdidin. Makken kul yiwen iḥaḍen i tameɣra yettheggi iman-is s lebsa tajdiḍt, yaɣ isefk nukni ad nheggi iman-nneɣ ad nekcem ɣer ddunit-agi tajdiḍt. Ur nezmir ara ad nekcem akken nella. Iwakken ara nefhem ayagi, Ad awen yeḥku Sɛid yiwen lmettel seg wawal n Rebbi. Ḥassiset s lfehma i wakken ara tettwafem gar warraw n Rebbi ara yettujemɛen ass-nni. Sidna Ɛisa yenna-d yiwen lemtel ɣef leḥwayeǧ n laxert, amek i glaq ad nili asmi ara ɣ-d-yusa wal iwsawen seg yigenni. Yenna-d lemtel-agi, yiwen ugellid yerra tameɣra Iruḥ iceyyeɛ iqeddacen-is i wakken ara d-iɛreḍ irkul at tmurt-nni ara d-yasen ɣer tmeɣra, ad ččen, ad swen, ad ferḥen ɣef tmeɣra n sselṭan. Sselṭan yerra leḥwayeǧ timellalin icebḥen uqbel ad kecmen ɣer uxxam n tmeɣra. Dɣa mi kecmen imeɛraḍen ɣer uxxam n tmeɣra, kul yiwen isess leḥwaǧ-is iqdimen akkin mebɛid, lsan leḥwaǧ timellalin icebḥen iwakken ara ferḥen, iwakken ara cebbḥen tameɣra s llebsa i zyazen d-ifka sselṭan. Imi d-ikcem sselṭan, iwala gar imeɛraḍen irkelli yiwen urgaz, Ur nels ara llebsa-nni tacebḥant n lɛali tamellal, isdus xirkwel, eg ad yettuɛerḍen dinna. Mi d-yekcem Selṭan, iwala argaz-nni, isufa-t-id ɣer berra, Ay argaz! Iwumi i rriɣ llebsa-yagi tamellalt tacebḥant dagi-nni? Yak iwekka ad tbeddleḍ leḥwayeǧ-ik tiqdimin i ttwesxen ad t-terreḍ akkin-a, wagi d axxam n Selṭan, Yenna-yasen i iqeddacen-is, Imi ur tugi ara amkan-agi, addmet-tt ɣer berra, cuddet-as ifassen-is, ḍeggren-t ɣer ṭṭlam n daymen. Deg ddunit-agi ihi, ur nezmir ara ad nqabel ad nẓer Ṛebbi, ma ulawen-nneɣ d iberkanen, ur zeddigit ara, ala xaṭer ṛṛeḥma teṣfa, yeggul Ṛebbi Ayen akk ur ikeččem, wayen yumsen, iwsawen ɣer ṛṛeḥma. Ihi, imi Ṣṣelṭan ihegga-yaɣ ulawen-nneɣ, iceyyeɛ-d Sidna Ɛisa ɣer ddunit-agi iweqqi ad ibeddel ulawen-nneɣ yellan d iberkanen, ad ten-yerr d imellalen, d icebḥanen, ṣṣfan, zeddigit, ad ten-yerr d imellalen akter n wedfel, ihi ur neḥqer ara Aneɛruḍ-agi uggag i aɣ-d syenna isas-d akk ɣur-i kunwi yeɛyan yeɛban ad awen-fkeɣ leɛfu.
Yemken teqqarem way gar-awen, amek i yezmer ala Sidna Ɛisa ad aɣ-d-yefk ad nekcum ɣer uxxam n Rebbi? Ɛni ur nezmir ara ad nettkel ɣef lenbiya nniḍen? Yessefhem-aɣ-d, sefhem-aɣ-d a Ssaɛid, acu i teɣriḍ deg wawal n Rebbi ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yak Lektub sefhemen-aɣ-d Lmasiḥ weḥd-s ay d izimer n Rebbi, i tegsen ddnubat n wat ddunit, i wakken ara nuklal ad nekcumer rreḥma n Rebbi. Sidna Ɛisa ixeddem lecɣal n Baba-s i wakken ara yehder ɣef leɛfu n ddnub, i wakken ad d-asen yimdanen ɣur-s. Yexdem lxir deg ddunit-a, yesseḥlay iderɣalen, yenɛiba iberṣiyen, lmeytin, yefka-yas Rebbi lqedra i mkul aṭṭan, Iwakken imdanen ittuhezlen ad kkren syin-a Sidna Ɛisa icar ɣef lmut-is, yella am wakken i t-id-yenna Sidna Yeḥya, Ata izim n Rebbi isekksen ddnub n ddunit. Sidna Ɛisa yenna-yas, Ataya, aql-i ad mmteɣ, ad ttuṣelbeɣ, ad ttunefkeɣ ɣef ifassen n yemcumen. Lakin thennit iman-nwen, usiɣ-d ɣer ddunit-agi iwakken ad mmteɣ, iwakken ad xellṣeɣ ṭṭlaba-nwen. Ṣelbent yimcumen, asmi wwḍen meḍlent ass wis tlata yeḥya-d seg lmeggtin. Yeqqim rebɛin wussan di ddunit-a, yuli usawen ɣer igenni, ɣer umkan anida i d-iruḥ ass amezwaru. Iwakken ad yawi irkwel, agad ifda, agad yumen yis, agad ittussarden s ddnubat-nsen s idammen-is, yella yusɣun deg igenni iwakken ad iheggi amkan irkwel i imumnin ara t-itebɛen, ara yetteklen fell-as.

Ḍekren wid akk iḥadren, yuklal ala netta ad iddem tektabt-nni ad yeldi ttwabaɛ-ines, ala xaṭer imezzel. D netta i yefdan i Ṛebbi s idammen-is medden mkul lɛerc, mkul tameslayt, mkul luma, mkul lǧens, yerra-ten d ddula lmuqeddemin i Ṛebbi-nneɣ. Izimer-nni imezlen yuklal ad yawi tazmert, sɛaya, lɛaqel, lǧhed, lḥerma, lɛaḍima d lbaraka. Yeḥya yenna-d, irkul lxuluq ilan deg igenni, ɣef lqaɛa, seddaw lqaɛa, ɣef lebḥar d wayen ilan deg-sen. Sliɣ-asen qqaren, i win iqqimen ɣef lkursi-nni, yizimer, ad tili lbaraka. lḥerma lɛaḍima tazmert seg lqurun ar lqurun asni mkul iles ad iqir sɛisa lmasiḥ d netta kan ay d ssid i lɛaḍima rebbi babat-nneɣ ɛni ala d kečč weḥd-k ara tinekren asni

Abrid n lbaraka, s laman deg Lmasiḥ, neɣ abrid yettawin ɣer nneɛla n dayem. Ɣef ddeɛwat-agi ara nehder ddurt i d-iteddun deg ufesla ajdid. Lameɛna ad kemmleɣ lehdur iḍ-agi s lexbar deg wayen ara wen-ceggɛeɣ ma tkettbem-iyi-d ddurt-agi. I tislit yettheggin iceṭṭiḍen-is, ad ceggɛeɣ lkaɣeḍ-nni yettuqamen s wira ɣef uceṭṭiḍ, ayen ara iqqaren Irummiyen ldekalk, Ataya ihi a tilemẓit iḥemmlen ad tebrudim. Ad awen-ceggɛeɣ diɣen tiktabt-nni i tusman s tefransist Un foyer heureux, axxam ittubarken. Aktbet ihi i Lalla Werdiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco, sutret ldekalk i tid ittbrudin, la akk d tektabt-nni i tusman Axxam ittubarken. Ataya lɛelwan-nneɣ tikkelt nniḍen. Aktbet yella lawerdiya, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco, sutret ldekkal ki tidi ttbrudin lewk d tektabt-nni i tusman Axxam i tubarken. Ur ttut ara ad temlilem yidi alḥadid iteddun ɣef lweqt-agi, iwakken ara nmeyiz lwaḥid lxilaf llan gar nneɛla d lbaraka rebbi yak tessnem tura nnuba n wass lǧemɛa tḥebbes tella kan tin agi wass lḥad ihi beslama ay at uxxam awen ibarek rebbi akun irafeq deg ubrid lbaraka ines